Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji. Mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ.

from outside this world. Nilqawkom maħna l-podcast ieħor, l-lum maħna għanna Nikolaj Kallus, u għajdinna xistejjer xie episodju li ġralek ma ta' kon zaħiru xiek Nikolaj. Eżatt. Kif inti siħbi kolla sew? Rajt, mux ħazin, grazzi. Tajjeb, xtajdinna fuqek? Li raġu tal-familja, Nipprova nlaħaq mal-ħajja ta' kuljum u mad-delizzji tiegħi. Imma dejjem dejjem nimmaniġġja u dejjem nlaħħu. U ġejt kuntatt magħkom għax dejjem li għandi naqsam din l-esperjenzi li għandi jiena. Sa l-avarja min ma jemminx għax jiena kontajt imma jiena la verità m'għandix għax. Verità tiegħek, verità tiegħek. Nitkellem fuq u naħseb xi ħaġa sabiħa li kulħadd ikun Jkun aware b'daw l-affarijiet, ma fiha xejn ħażin. Kemm għandek żmien? Jiena għandi 33. Għandek 33 u x'taħdem? Jiena naħdem ma' ħija għandu family business, distributuri tal-pjanti, nġibu l-pjanti, maintenance ta' ġonna u tal-affarijiet. Tajjeb, għal-kwiet mela. Ejju. Ħajar minni. Mela, x'inhija l-esperjenza tiegħek meta għedt li, għax l-aħħar darba meta kuntattjajtni inti bdejt tgħidli li kellek xi esperjenza għidula straordinarja, s'issa għadni qatt ma smajt hawn Malta li xi ħadd li kellu esperjenza bħal tiegħek. Kif bdiet l-istorja? Dik Meta Thousand and One ġi kelli ngħidu tmien snin. Kien lejliet il-milied u ommi u missi, aw, sorry, ommi biss kien hemm id-dar għax missieri kien jaħdem watchman u ħija kien jaħdem ġa dak iż-żmien ehm, ġo lokanda. Ġifieri lejliet il-milied tista' mmaġina. U ta' tifel li kont żgħir kont nkun ħdejn ommi jiena. U għall-ħabta ta' tlieta ta' filgħodu bdejt nisma' qisu bħal trombi ġejjin minn isfel. Trombi, ħoss jiġifieri? Ħoss, imma qisek meta tisma' xi ħaġa ta' ferħ, trombi hekk ta' ferħ. All right. Imma meta tgħid trombi, f'liema sens? Qishom. X'inhu dan il-ħoss, jiġifieri qisu xi xi alarm? Qisu ġej rajt film meta jkunu qed isejħu lin-nies dik it-titrom. Dak it-tip. All right. Sallum il-ġurnata qatt ma ġejt smajt dal-ħoss li nista' ngħidlek tista' tisma' dak. U kienu. U kienu. U jien ta' tifel li kun kont inżilt, inżilt isfel bla biża, vera bla biża ta' xejn. U malli nżilt minn fejn kien ġej ħoss li kien ġej mis-salott. Malli wasal biex jidħol fil-kamra sparixxa l-ħoss. Nħollom qed nimmaġina. U inti kontri qed nimmaġina. Mela kontri qed jiena qomt dal-ħoss. Ġinti kont fis-sodda. Eżatt. Viċin tommok. Eżatt, eżatt. U għad immaġinajt u bat tila taraċ. U jiena tila taraċ nara dija. Imma dija qawwija. Għattem ma mestax ikun zeba ħodok hemm rajt

All right. U fiex xikajt fil-kulutur, eh, mela għandek il-kulutur u għandek żewġ tikmama kemm il-bibi miftuħ. Mhm. Rajt daw żewġ tikmama kulutur dija waħda. Lallu għad. Xit nara jiena. Bdejt ngħid l-ommi, ġi sallum il-ġardin l-ommi għodha semmili kull darba li jrid il-milit. Ngħid ma ma ma ma U jisom ma taċ kas. Ma taċ kas għax kienet triqda. Eżatt. U tgħid, miexew f'din f'tittija tan-nofs nara dija ta' persuna twil enormi zbuħija laqas penġija kien Kollu gold, lewn deb. Inti daw l-isfar mela bdejta. Eżatt. Imma bat lilu bdejna raħ lewn deb iktar. U ma li rajtu ma bżajt xejn, anzi, bdejt nara kif beda jaħdem moħħi biex nikla fuq il-ħoġor ta' tiqa ħalli niġi viċin tiegħu. U l-istess beda jersaq lejn il-viċin ta' dan it tiqa Jiena l-ħadd klajt Minn fuq is-sodda x'dħalt f'kamra u mort fuq is-sodda u klajt fuq il-ħoġa ta' din tieqa, sakemm ġie litteralment face to face miegħi. Ġifieri inti meta rajtu l-ewwel darba u kien il-bott mit-tieqa. Eżatt. Ġibdejt tara fuq il-figure. Eżatt, eżatt. Rasu sa saqajh. Eżatt. U x'kien liebes? U kien libes, mela, ġwen ħaj mhux bħalma naraw għaw daw, wan kont jien dak iż-żmien żgħir, jiġi la kolli kompjuter, ġi ma stajtx tgħid immaġinajtu jew xi ħaġa. Ġwin ħaj kienu literalment xaġa dritta u għal-ponta. Mhux bħalma penġu aħna b'dak mm. il-kobor. Kellu dneħ twal, irqaq, xaru kollu deb, wiċċu bajdani, U għajnejh fid-deb. Għaxin face to face. Sa' kem ġi face to face dal ngħidu aħna kollu minuti jew sekondi ġifieri għax u sparixxa. Mhux kien libes. U kien libes. Libs isa eh, kif tgħidha grawna u eh, gown. Gown. Gold u taħt libsa bajda. U f'dak il-punt qamet ommi, imma killa għadda kollox. Għat li xittara, xittara, għat li ma għadnejlek rajt ekku ekmu. Għat li mitna xejn, għat li s-satela, teli najat, Kif tela, ġa sparixxa. Sparixxa l-fuq. U ma li sparixxa. Tar il-fuq jow. Tar il-fuq. Tar il-fuq. U għamlet dijek, ta' dawl, u meċa warajħ id-dawl. U spara 'l fuq. Imma malli rajtu, malli ġie f'kuntatt jiġu dawn il-ek sekondi, paċi kbira, ferħ bla biża', u tbissima, u tbissima li ma nistax inneħħiha, bqajt sal-lum il-ġurnata naraha dik il-bessima. U ma kellmekx? Le, le, xejn. Ma għaddilekx messaġġ, lanqas telepatikament jiġifieri? Xejn, xejn, jien dik biss ħassejt. Paċi kbir, li tibżax minni, u dawn l-affarijiet. U ovvjament din bqajt insemmija, insemmija, insemmija. U mbagħad meta kbirt, darba minnhom kien hemm bniedem kont għadni xettiku fuq dawn l-affarijiet u jibqa' dejjem inżomma ġafija, ħlif tal-familja għax kif qabel, ommi bqgħet isemmi li kull milied din. Kien hemm bniedem qal inti xi darba f'ħajtek rajt xi ħaġa. Sekonda, imma semmejti għallu l-istorja? Le, le, le, qatt. U minn kien dal-bniedem? Dan kien wieħed kien jiġi jixtri minn għandna u kont ġiri ħobb nitkellem naqa fuq suġġetti naqa ma qatt ma tkellem fuq din l-esperjenza. Għal inti xi darba rajt xi ħaġa. Insa meta ġa fija. Dad ngħidlek jisu sitt snin ilu. U fetti li qatt nfittex naqa' fuq din l-esperjenza jiena, għax qatt ma fittix, qatt ma dħalt u ġabni jisni f'kurzita kbira. Ma kif kif induna darra? Ma nafx, u qatt ma saqsejtu. Għax ovvjament imbagħad inti meta qallek hekk, ovvjament saqsejtu xi ħaġa, saqsejtu għala. Lila, eh, lila li qatlu, qatlu, qatlu għal xiex it-tipo tgħidli hekk? Għaliex għandek xi ħaġa ġa fik inti? Qalli, qalli għand li tiġbdek. Qatlu normali li jisek inti kollok konnek xejn ma' bniedem. Il-biċċa hi dak kien Ingliż. Il-biċċi minn dak kien għalli għalli, daqat ma rajtu iktar. Il-del persuna? Qatt. Qabel kien ikun ta' spiss. Qatt ma rajtu iktar, jekk telaqx lura pajjiżu, m'għandix idea, ma nafx. Nkun onest. Ma tafx ismu tal-bniedem? Le, kien jiġi jixtri jew klient, konna ġast nitkellmu. Klient regolari, ma tafx. U konna jisra bla ma tither ngħidu nqa' konverżazzjoni. Imma xejn ġifieri hekk. U għat ħan fittex naqa jkun naqa bikwit. Kien niftakar fi żmien il-Covid, kelli naqa ċans. U bdejt infittex, u bdejt nara fuq din l-esperjenza. U tela li dan, il-Golden Paladin. Golden Palladian. Palladian, sorry, għax ma ddullix. All right, all right. U bdejt naqra li f'dik is-sena, għana minn wara 2000 kien hemm dawn it-tip ta' encounters ma' u tfal. Huma milli bdejt ninsib naqa' informazzjoni kienu jfittxu star seed people. Mhm. Li huma jemnu li dawn eh, meta jagħmlu l-visit, dawn it-tip ta' nies jista' jkollhom ċertu impatt Fuq il ma' min ikunu. Patt pożittiv li kont fittixt. Sej ma nafx xi sħabi jstgħidulek ma nkunx mhux ma nagħmilhomx impatt pożittiv, ma nafx. Imma dik waħda milli qrajt u issa ġibditli l-attenzjoni. U kif ukoll li meta li ħassejt jiena, dawn kollha ġifieri qegħdin hemmhekk miktubin, tħoss il-paċi, tħoss bla biża', qatt mela jiena xi ħaġa hekk qed nesperjenza. U meta bdejt infittex naqa' ritratti li hekk ma nistax diskrizzjoni ta' xi ħadd. Sibt hija, sibt li bħal din l-istess description. U biex nisu nispjega l bħala persuna, jina mija uħob da xejdulu. Naħseb naf biex ġej. Isu tipo ta' avatar. All right. Imma wiċċu literalment ta' bnidem. Ja dak il-tip ta' Settajt Legolas ta' Lord of the Rings. Proset. ċar wisfa. Jek forsi għaw xatilab World of Warcraft,

Għax ovvjament inti fittixt u sibt li xi ħadd ta' dal-isem Golden Plate. Eżatt, eżatt. Issa, ovvjament Pleiadians hija isem li nagħtu dawn ħanejdulhom hekk aljeni, sewwa. Aljeni li ġejjin minn mill-Pleiades. Eżatt. Jien personalment ma nemminx biha, ġifieri. Pero' m'iniex qed ngħidlek hekk għax ma nemminx dak li rajt. Imma inti poġġejt label fuq dak li rajt, biex inti tkun tista' ħa ngħidlek Jista' jkun żbaljat? Le mhux għax żbaljat. Mhux għax żbaljat, jista' jkun li jien żbaljat. Għax fil-verità jien qed ngħidlek jiena ma jien ma nemminx bihom dawn il-Pleiadians u hekk. Pero' jista' jkun xi ħaġa oħra. Inti x'taħseb li rajt, jiġifieri mhux qed nippretendik li tini label. Qed nippretendik x'taħseb li rajt minn dawn l-affarijiet kollha li nafu, aljeni, angels, demons, elf, sew inti semmejt il-blood elf. Jista' jkun li dak li rajt kien dak li aħna nsejħulu anġlu? Jiena meta kont għodni żgħir hekk kont naħseb. U jista' jkun, iva. Waħda mit-teorija li sfittixt ukoll li kien guardian angel. Għalhekk qed ngħidlek. Jiġifieri ma neħodix ehm, li ma jistax ikun li kien guardian angel. Għax jaqa' fid-description li ma sibtx naqa' iktar informazzjoni fuq l-ilbies kif rajtu liebes. Dik li għandi naqa' question mark imma jista' jkun li kien guardian angel iva jew hu waħda mill-kategoriji li t-tfal jarawh speċjalment sa għaxar snin u jien kelli tmien snin jiġifieri taħt dik il-kategorija naqa'. Jiġifieri jista' jkun. kollox possibbli. Taħseb li kien il-messaġġ li ried jgħaddilek għax dan dan jien kif naraha kif naraha naraha li biex deherlek biex biex rajtu inti u m'għandix dubju li rajtu biex rajtu inti da lilek ried jgħaddilek il-messaġġ xi messaġġ. Jiena minn dik l-esperjenza l-unika messaġġ li ħassejt biex inħobb lil ta' madwari Inġib rispett u dejjem tgħixi fil-verità. Jiena milli kont esperjenzajt dik l-esperjenza, dik il-pożittività ħadt. Naħseb dak kien wieħed mill-messaġġ, nimmaġina, u laqatni. M'inti Inti inti qed tgħid li lilek ma kellmekx. Le, le. Kienet il-gut feeling tiegħek jista' jkun li kkomunika miegħek b'mod telepatiku inti lanqas taf. Eżatt jista' jkun. Sewwa li lilek poġġielek ipproġettalek ġo moħħok ħsieb. Eżatt. Sewwa għax aħna ovvjament aħna l-bniedem jitkellem bil-ħalq, bil-vuċi, bil-ħoss. Imma ħa nidhru entitajiet kreaturi avvanzati ta' dak it-tip li aħna ma nistgħux nispjegaw x'inhu.

Kienet tagħti għal ġo xiex? Għalfejn? Għal għalqa. Għal għalqa miftuħa. Għal għalqa li hi kienet. Ġifieri ma setax tbaħħ ħaddieħor. Ara, imbagħad faċċat hemm id-djar, hemm djar, imma qatt ma onestament kellimt eh, jekk xi ħadd raħ jiex. Ma smajt il-xi ħadd jgħid li ra xi ħaġa. Qatt. Jista' jkun li rajtu inti biss? Ma nafx ngħidlek. Jista' jkun forsi hawn xi ħadd ieħor. Le, le, m'intix tifhimni. At that instance, dak il-mument, jista' jkun illi anki kieku ġejt ħdejk jien ma kontx narah jien u rajtu inti biss? Nemmen iva, għaliex dik id-dija ta' dawl malli sparixxa, ngħid li x'ħadd għorku kieku għajnejh jiena. Għax, to be fair, mal-ġenb, bypass, jiġifieri jgħaddu l-karozzi. Għalhekk. Jiġifieri, jekk xi ħadd raħħu ra d-dija, nimmaġina xi ħadd kienet tgħorku għajnejh. U l-ħin, inti għedtilli rajtuh xi t-tlieta ta' filgħodu. Dak. Il-ħin eh, wara li rajtu, wara li esperjenzajta dil-esperjenza, arġajt ħarist lejn il-ħin biex tara Hekk għaddi xħin normali, mhux pereżempju saru l-erbgħa ta' filgħodu u għaddiet siegħa. Le, le, minuti kien. Mhux ħa ngħidlek eżatt, imma vera minuti kien. Ma ma rajt xejn stramp, ġifieri. Le, minuti kien. Għax fix xħin mort ġajt norqod. U x'kienet ir-reazzjoni ta' ommok meta għattela? Għall-ewwel ma bditx temminni. Ħasbitek ħolm. Ħasbitek toħol, ma mela, ma teratni u sabini fuq ġorta tiqa. Ġorta tiqa ġewwa. Mela, mela, mela ġewwa, ġewwa. Għax Dun Ħoġor hekk jagħti l-ġewwa biex niftehmu, qisha bħal xkaffa nħa kbira. Imbagħad qisha għidli, mela ma kontx qed toħlom? Qisha le. U qatt ma kellek, per eżempju, ħa nilgħabha tal-avukat tax-xitan. Mela. Qatt ma kellek esperjenza ta' ħmar il-lejl? Le, qatt ma. Le, mhix xi ħaġa normali lilek li tiġrilek. Le, qatt ma Batejt minnu. Sal-lum il-ġurnata ġifieri. Qatt ma kelli dawk il-każijiet. Non horija tgħid il-mara. Imma pjat ma kelli dawk il-każijiet le. Tibqa' u ma nafx għal liema raġuni, kull meta niftakar f'din l-esperjenza nħoss paċi kbira fija. Ħafna ħafna ħafna ħafna. Ħafna. Jiġifieri taħseb illi dik xi ħaġa, dak l-entità kien kien pożittiv. Iju, ħafna. Ħafna, ħafna. U nemmen li għamilt l-impatt tiegħi f'ħajti biex nara l-ħajja, kont għodni żgħir, biex nara l-ħajja fil-pożittività tagħha, mhux fin-negatività. Ma rajt, inti rajt xi ħaġa li ovvjament mhux xi ħaġa li kulħadd jara, mhux xi ħaġa normali, ħa noħroġ hemm barra u nara. X'kien dak l-impatt? Għaliex tajk għaliex tak dak il-feeling, orrejt inti qed tgħidli dak feeling ta' paċi. Imma x'kien dak il dik il-ħaġa li ħassejt illi ġagħlitek tgħid orajt in billi rajt dal-oġġett kien x'kien ġagħlitek taħseb b'dan il-mod? One dak il-feeling li ħassejt malli rajtu wiċċ imb wiċċ. Anke meta nkun kwiet u ġej naħseb fuqha ġismi jitla' xewk xewk. Għamel xi sinjali b'idejh jew xi ħaġa? Xejn. Xejn, sempliċement idejh 'l isfel. Idejh 'l isfel, ħares lejja. Tbissimlek, għatli. Tbissimli u. Daqshekk. Sparixxa. Mela jekk ma tisparixxa kemm dik id-dija ġifieri. Hemmhekk vera qisha letteralment blast kbira ġiet u telqetek. Hemm ħafna każijiet ta' dil-istess storja li tissemmi inti. Kien hemm kien hemm experiencer Amerikan, miet is-sena l-oħra da min hu. Għadu friends miegħi fuq Facebook da min hu, da kien kiteb ktieb. Li da meta kien żgħir kien jara l-cartoons, ma nsejt Protonmen, Protonmen għandu jkun, m'nsejtx kien jismu eżatt. U darba jgħid li qam jieħu tazz-ilma mal-lejl kellu seba' snin. U u tiela lura fil-kurutorju inti inti tirrakkuntali fih bdejt niftakar eżatt. Jara il da Proton Man. Ġifieri qed jara l-istess karattru tal-kartuns. U jgħid li F'daqqa waħda sab ruħu, ġieda ħadu miegħu, qabdu minn idejh u ħadu miegħu taħt l-art, u beda jsemmi l-kreaturi l-oħra li kien hemm kienu qishom nemel kbar. U jgħid, jgħid li orrajt tajli derlu Proton Man, għalhekk aħna dejjem ngħidu li dan huwa fenomenu trickster li lilek jurik xbiehat, sembjanzi, jilbes ta' karattru, li inti ma tibżax minnu. Da, peress li kien jara Proton Man jew x'kien jismu, da deherlu bħala Proton Man. Ma jfissirx li l-figura tiegħu proprja jekk għandu figura fiżika, ħa nibdew minn hawn. Huwa hekk kif qed tarah, jiġifieri. Jiġifieri l-mod kif rajtu inti jista' jkun li biex lilek, Qisu din l-entità taf inti ġo fik l-immaġinazzjoni tiegħek x'inhi. U pprojjettattlek image ta' entità biex inti ma tieħux qatgħa, ma tibżax minnha. Jista' jkun. Jista' jkun. U rnexxielha għax vera ma bżajt xejn. U f'ħajtek wara din l-esperjenza qatt rakkontajtha lil xi ħadd iktar? Ma tantx. Vera tantx imma ġej li sqra kont. Vera close friends. U meta tgħidilhom in-nies x'jgħidulek? Min jemminni? U hemm min qisu mhux la jemmen, qisu jew ma jkunx irid jgħidli. Imma kemm nista' jkun ma tantx inħobb. Għax mhux suġġett jisu kulħadd eh, jidħol daqshekk eh, intensiv. Jista' jkun li kont qed toħlom? Ma naħsibx. Saqsejta lilek innifsek li jista' jkun li kont qed noħlom? Ma naħsibx li kont qed noħlom għall-fatt li filgħodu kont bdejt infittex il-kalkur u kien hemmhekk. Ah, rajt, fimtek. ħallejtu hemm. Għax inta ħallejt. Għax tlajt fil-ħaġa ta' djar waqali, ħallejtu hemm. U bdejt nirvet fejn fejn dik għal ta' il-papux ta' sodda. Għatti jew waqali hemm u tinġibu minn hemm. U martu zibtu. Sa ma nafx nisma. U għamma kemm litek? Għammi. Illum il-ġurnata. Illum il-ġurnata, issemmi li stess lejli til-mil, għax kien lejli til-mil. Kif tajdilek? Ommi għanġlu tejt, Tgħidlek dejjem tgħidli bħallum dejjem tgħidli inti li dellek anġlu. Tgħidli ma ninsiha qatt, dejjem. Qatt għaddejt minn xi trawma f'ħajtek? Qabel? Le, le xejn. Dak iż-żmien naħseb l-isbaħ żmien. Jew l-isbaħ żmien kien. Għal xiex taħseb imma li derlek hekk meta tibda meta toqgħod taħseb fuq għallum il-ġurnata. Għaliex taħseb ġifieri jekk ma kelmekx għaliex għaliex għażellilek pereżempju? Ma minni ma nafx. Li żgur naf, nista' nitkellem fuq fuq il-karattru tiegħi. Jien bżonn dejjem ikun paċi, Ġifieri dik naħseb ħallitli nqampad. U dejjem nipprova sitwazzjoni ninsewija. Mhm. U kemm jista' jkun jekk kapaċi ma ngħidx ma ngħidx lilek u kapaċi ninsolvija, ħanżomm għalija skemm ninsolvija, ngħidlek isma' dik kien għala dak il-problema dakinhar imma solvejtha jien. Toqgħodx tinkwieta. Għax jiena naraha li meta jiġru sitwazzjonijiet bħal dawn, xi tip ta' messaġġ ikun irid jgħaddilek, xi tip ta' xi ħaġa jkun irid mingħandek. Inti identifikajt dik ix-xi ħaġa importanti għax orajt tgħidli ngħix fil-paċi u hekk, orajt, ok, kollox affarijiet sbieħ, nagħmilhom jien ukoll. Sewwa. Imma hemm a bigger plan għalik? Onestament, dal-messaġġ ma nafx, le. Ma nafx nista. Qatt ma ħdimt fuq, ġifieri qatt ma, per eżempju, isma' jiena ħan ipprova nagħmel naqra introspection u nara jiena x'nista' nibdel, x'nista' ninfluwenza lil ħaddieħor. Mhux fiċ-ċokk tgħidli, orajt, fiċ-ċokk hija kollox domino effect. Għax oġġett żgħir li tagħmel ma' persuna għalik ikun żgħir u għalih ikun dinja. Fimt? Imma qatt ma qatt ma dditlek minn rasek illi tajt isma' jiena ħa nipprova nindaga fija nnifsi. Per eżempju, inti l-ewwel semmejt li hypnotic regression. Il-past life. Inti past life regression għamilt, all right. Mela, Ibda rakkuntahieli għax dinha interessanti. Meta għamilt il-past life regression, x'ġagħlek li tagħmel past life regression? Kienet influwenzata dik l-esperjenza? Dik, naqa storja l-aktar differenti. Għandha x'taqsam messaġġ. Jien dejjem kont nemmen, jiena personali, li Hemm dinja oħra u did-dinja aħna jinfluwenzawna lilna u jafu ħafna aktar fuqna milli kemm nafu aħna. M'għandix dubju. U darba minnhom, onestament, Ma tantx nħobb ngħidha, ma verità. Kelli l-mara ġifieri, ma kontx naf kienet pregnant, ma kellix idea, qasi. Ma kien hemm bniedem għalli awguri. U int ma kontx taf? De. U laqas il-mara ma kienet taf? Qas idea. U għallek awguri. Da ma kien ħabib close tiegħi. Ma kontx naf fina, qatt ma tkellem fuq da suġġett miegħu.

Msamma minn hemm 'il hawn b'rispett tiegħi. Semmejtielu l-istorja ta' minn xiex esperjenzajt jew le? Eh, nsejt, dik il-verità. Ma. Ma naħsibx, le, ma naħsibx, ma nafx. Ma naħsibx, onestament ma ngħidlek. Hu msamma, hu għamilieri. Minn hemm u minn hawn. U tfajt u sodda, u l-qajsu tambur, u ġini tali l-abjad. Aha. U ibdiet l-affari, eżatt. Jien kont nemmen ħafna, kont kont jinħobb imur ħafna Scotland. ħafna, ħafna, ħafna ħobb imur. U meta mmur hemm, Jisni jgħat. Id-dar. Id-dar. Għatti ma jinxa ħagġa għandi għawek. U msomma, għabel kont għamilt riċerka xerba snin ilu u sibt li kun jomi ġej minn hemm u sibt discendenzi kienu jwara ġliet u dawn l-affarijiet. Ma ħafna minnhom ma kienx jafu. Għanna konna nqaw Malta. Jien ismi skoċċiż. Kate. Mela. Kejt, from the battleground, anke fisser. U dan kun jomi, aħna konna nafu jiġi ġi minn Turkija. Ver, minn hemm. Imma għalli xkien hemm ġlieda ġewwa Scotland, ġewwa Kolidin, fl-Inverness, u hemmhekk spiċċaw il-klens kienu, u emigraw minn mal-Amerika u minn mar Eastern Europe. Bek ġew mit-Turkija nislu ġew Malta. U ġibt ċertifikat u kont proud għat mela jiena vera għandi xi ħaġa. U kelli ħolma meta kont żgħir. Din li kienet konċettiku. Dejjem kont doħla meta kont żgħir jiena. Qiegħed ġalejk, ġo Scotland. Naħseb ġo Scotland, imma kien hemm il-backpipes, għad niftakar. Raġel, figura, mara, tifla. Dejjem. U din ma dal ma ġenb dal-lake. Dejjem dejjem. Kont noħlomha. U allora jista' kelli ċertu mħabba. U datlu, għatlu rrid nkun naf, hekk xi darba jien meġ din l-ostra ħajja ġo Scotland. Ġo Scotland. Ġi inti kont diġà Moħħi. Moħħok inti programmajtu li inti Ħammur. Ħadd mur Scotland jew ħatara. U Adam ma jaf xejn fuqi, għax di s-sabiħ tagħha, li ta' rint jara hu. Li għamil session li għamil din. U, insomma, beda, tara ta' l-abjad, rajt Bin eh, blerek tala jisek naqa ġismek ek inti klajt. U bdejt, u mort, u inti tibda xon kollox. Hmm. Kont ġa dizert. Jgħat flu għali jek. Tostax jisħab, nħoss ħana, inti ma tarax li l-ek Nikolaj. Jisek tibda tara bħal bird's eye view u tibbun tajt daqqara, tħoss li inti. Saret Eġizzjan, rajt l-Isfinx miżbugħ, rajt l-Eġittu ġifieri qasib jam kif jagħmlu fil m'għandi xejn x'taqsam xejn, ħafna ħafna isbaħ, rajta biżeba rajt kollox, ħassejt is-sħana, ħassejt ir-riħ, ħassejt ir-ramel, ħassejt, tħoss litteralment qiegħed hemmhekk. Dan kollu split of a seconds mela, għalik. Flashes, oh, flashes. Umbat mort. Għamilta jenu kon. Mort id-din ġamejda, ċatta. U kien hemm persuna beda jisu qed jarma dil-mejda. Ma tara dak jiena. Għaddix u bidnit il-konxi tiegħi għaddix għax tal-luta x'kien hemm il-dikaw ix-xaman se jgħidula. Ah, Menora. Menora. Thank you. U mbagħad mort ġa xena, rajt ix-xena tat-tfal ta' Scotland. Mbagħad kelli xena oħra jisu konti sinni ġa jisu qassis. Dak jitipo jiena, ħassejda. U kien hemm oħra, din l-aktar laqgħa impressjonatni, f'x'imkien xi ġlieda. Bdejt inxomm, kont qed naħrab minn din ġlieda jiena bdejt niġri nxomm mid-demm. Hawnhekk bdejt inxomm u kien ix-xita, bdejt niġri bdejt naħrab minn xi ġlieda. U mbagħad qomt. Tlussa ġaġaqsek jien, għallintilek sija. Sija. Għad idea. U dik ma nafx di ta' Scotland kif innejlek jiena jista' jkun għax programmajta moħħi u l-affarijiet tal xinu li hu ngħid din ta' ċena għatlu dak x'kienu xu jibda jdomlok imbagħad. Għalli dik kienet l-aħħar ċena. L-aħħar ċena. Li kont it-tarm għal-mejda. Tarm għal-mejda jien. Għalli inti tmur mill-Eġittu tibda ħaj il-ħajjit tiegħek. Tlu onestament ngħidlek l-impressjonajt ruħi, għatlu ma t-impressjon li ktar għatlu għaxin t-rakonta li xrajtin. Xin konċettiku li l-moħ jilab ħafna, Ovvjament. Ħafna ħafna. Jiġifieri xorta ma nemmen ċertu li rajt ġifieri. Imma jilab il-moħħ jew le jekk kien hemm id-dem xammejtu. Jekk kienet isħana xammejta. Fimni kollox mill-moħħ xorta. Jiġifieri.

Hux vera li rajt jew jew ġax ħadem il-moħħ bi hekk. Mm. Dik eh, dejjem bqajt naqatika xettiku. Jiena hypnotic regression u x'ismu għaw past life għamilta jien. Niftakar li jiena ma bdejtx nara li l-nifsi, jiena bdejt nara nħares u nara idi. Ovvjament wiċċi ma bdejx nara, nistax nara wiċċi mingħajr ma jkolli mera. Però ehm, kif għadt inti l-ewwel, flashes. Flashes. U meta meta il-hypnotist beda jisaqsini fej qiegħed, ovvjament ma nafx. Fimtina, qed nara ambjent li nista' niddiskrivih, ma nafx Fint mhux naqbad Google Maps u ngħidlek isma' qiegħed hawn. Fint fil-fatt jiena ħsibt li jiena qiegħed Scotland fil-bidu jew Scotland jew Ireland. Għax l-ambjent kien dak it-tip ta' ħdura, fim dak it-tip ta' għolijiet u hekk. U jiena wkoll inħoss konnessjoni kbira ma' Scotland, ġifieri. Però bdejt nara Lighthouse, ġifieri bdejt nirrakkonta x'rajt u x'ma rajtx. Wara, niftakar hemm podcast ukoll fuq għan nirrakkonta r-riċerka li għamilt wara. Skoprejt li jiena bdejt nara li l-nifsi li jiena kont Lighthouse Keeper. U dan lighthouse keeper waqa', waqa' u miet. U jien għattat lighthouse keeper kien persuna mhux importanti, imma kien kien persuna ta' ċertu status. Sawa għat waqa' accident ta' żguranzi b'xi ħaġa, u għabat tinfittex fuq l-internet. U s-search li bdejt nagħmel jiena kienet, bdejt infittex ġo Scotland u Ireland. U bdejt insib xej. Għattissa mela ħa ħa widen, widen the search. U sibt l-Ingilterra. ħaġa tal-iskantament kienet illi dak il-post illi illi fejn fejn eġ dil-persuna, sawa dal-light housekeeper Boyle kun jomu,

Ħassejt nieqesni hawn nafu. Ħaġa tal-iskantament hemmhekk kont ħanaqa. Ġifieri naħseb l-unika darba li kont vera f'xifer il-mewt kienet dikinhar. Kont ħanaqa, kont ħanaqa mort impoġġi GoPro fuq biċċa blat, blata, mhux blaqa, kienet blata, mound tal-ħamrija b'kollha ħaxix dak il-baxx il-moss, hekk mort fajt saqajja, Sibt saqajja fil-vojt u niftakar gran fajtek ma' din il-biċċa mhux blata, din il-biċċa mount. Sawa. Niftakar l-ikbar biża naħseb li kont ġam qed nimmaġina li għattin daqsek sawa għamilt. Fimt? Meta mbagħad bdejt nagħmel 1 plus 1 u bdejt ngħid stja kien ħassejtni home, isni kont ġarajtu dan il-post. tibda tiġi. Fimt, mhux qed ngħid li jiena il-past life tiegħi kienet dik il-persuna. Ma meta tot il- Tiġi f'dubju kbir tej. Fimt il-one soul Jien per eżempju waħda mill-aħħar xena kienet tal-patriċi ma tom loction order. U il-patri kien qed jagħti tipo ta' kalċi. li xi reġina deret u għat kienu libsin stil late 90s, aw, late 19th century ta' kisi. U bħalek irraġunajt, fuq l-oħrajn diffiċli biex tfittex, possibli. Għat imma fuq dan naħseb nista' nipprova infittex naqa' U kien hemm wieħed ma kien hemm patri vera close ma Queen li kien mitir għal-raġel bħalissa. Queen Victoria. Kella patri vera close magħha, kien ġviri jgħix ġol-palazz. Vera kien hemm palazz, kien hemm patri close. Kienu, ma nafx. Imma xi ħaġa Ħsibt. Qatt ma dħalt iktar, qatt ma dħalt iktar f'dettall għax ma sibx fuq l-internet tiġi. U l-istorja tal-ħnajdu l-Anġlu ħalli niftiemu. L-istorja tal-Anġlu qatt tiġifieri ma tisma' ħa nipprova nagħmel hypnotic regression d-darba ħalli nipprova l-istess persuna tajlu isma' hypnotic regression. Biex inti tmur lura u tarġa' forsi tara xi dettall li nsejtu. Inti tittieni idea x'qatt ma dħalt qatt ma ġietni f'rasi. Dik ikun interessanti. Ikun interessanti li lilek jerġa' jitfak f'dak iż-żmien li nemmen illi tista' tagħmilha. Fil-fatt jiena meta kont għamilt il- jien meta kont għamilt il-past life kien għamil hypnotic regression qabel, eżatt, u batni lura meta kont tfal. U rajt xena niftakar li meta ddiskrivejta mm, kienet farfeġda li għax għax ma niftakarx li ommi fej id-dar tagħha kien hemm ġnien. Jien bdejt nara ġnien kbir, sa dal-biċċa ġnien kien fih daqs dal-istudju. Imma ta' tifel li kont, kont nara kbir. Għas kon najlu ġnien, jien kon bieċa ħamrija, fimt? U rajt xiena, ġiġ titfall, ġiġ tibniet. U jiena, niftakar xkont libes bil-ġakketta ħadra, strajp aħmar u isfar hawnhekk fuq idejja. Jien ma kontx naf li kelli il-ġakketta meta kont żgħir. Għadha kanu metu għom u missieri u bdejna natfu d-dar u kulħadd jieħu ritratti tiegħu. Missieri kien jieħor balla ritratti. Għad għandi kaxxa d-dar tal-plastik daqshekk kara mimlija ritratti għad irid nissortjhom. U bdejt inqelleb u naddafhom mill-moffa u hekk u ġdar ritratt fidi. Niftakar għattil mirkot lu mirkot lu għasħat minni battulhom.

Minn dikinhar 'l hawn, qatt esperjenzajt xi ħaġa li tista' tikklassifika bħala paranormali inti? Li daqshekk li ngħid ċert, le. Dik kienet jisa naħseb xi ħaġa li baqgħet b'timbru u xi ngħidlek qatt ma rajt fis-sema ġieli jbagħatlek, ġieli kont nibgħat. Dawk ejwa. jiġifieri, imma xi ħaġa li ngħid rajt u ħassejt dik bħal dik timbrata u tibqa' timbrati għal dejjem. Dik hija esperjenza li jekk vera għextha, mhux għax mhux għax ġifieri għax mhux nemmnek, imma jekk vera għextha u mhux immaġinajtha jew mhux ħlomtha, hija esperjenza li jiena naħseb illi hawn Malta naħseb qatt ma smajtha, storja bħal dik. Le, jiena għalhekk ġejt hawn u għadt li kif kien ma jinteressani xi kemm nunix jew le. X'importani. Jiena l-esperjenza ċara kristall anka tant meta ġili ngħidha meta xi tarġa' tħossha. Nħossha, ngħidha u skemm kont kun nirkontaħħilkom ġisma qam xew xew. Da għaddew 25 years u x'hekk. Mela. U x'għandek 33? Eżatt. Kellek 8 snin. 25 years. 25 sena u għadek tirrakkuntaha u għadek tħoss. Ej, eżatt. U ma u ma nafx jiena rajt vera ħobb il-miliet u nġiħobbu. Imma li rrit il-miliet, ma li nqum fil-ħodu l-ewwel ħaġa li niftakar. Hm. U ma li nitfa' rasi fuq l-imħadda. Taħseb li għandek ċans tarġa' taraħ? Nixtieq. Jekk ma jlalqnix ħalqi, għax kapaċi li jiġi hekk ma niflaħx inkelmu, niġi. Ġifieri. Interessanti. Eh? Kontent b'dak li rajt ma jiddispjaċini xejn, ġejt hawn naqsam magħkom. U jkun jafu l-udjenza tagħkom ukoll, ġifieri ma jiddispjaċini xejn. Issa jien naf. Ħassejt, naf xrajt. Ġifieri. Tħallix il ħadd ieħor jinfluwenzak u jgħidlek. Ġifieri u kuntent ħafna li kelli ċans ngħid din l-affari. Għax hija xi ħaġa li meta niftakar fija. Indirettament bidlitlek ħajtek. Nħoss. Għazġira tindiskrepi għax għu dan, tant kemm hija xi ħaġa li meta ngħidha ferraħni fil-verità. Tħajjart pereżempju tpinġieħ. Ma nafx impinġi. Jew inkella llum bl-AI u taqbad jien naf tikteb prompt kbir bid-dettalji kemm jib kemm tiflaħ u tiġġenera ritratt jew whatever. Qatt ma ppruvajt, kull hemm xi waħda għat-tekniku. Kieku aħna nippruvaw Americo x'taħseb? Għat-thumbnail lilu ħa nagħmel. Eżatt. Tajdinna d-dettalji eżatt, eżatt, eżatt xraj. Ja, bil-qalb kollha. Jirranġa ġifieri. Bil-qalb kollha. Vera li kultant lejaj eh, meti kaffarijiet li mhux qed titolbu. Jew grok speċjalment jagħmlek xi parżejż id-daqsek meta ma tkunx trida mhux vera Mirko. Kemm iġanni daj. Le, le, bil-qalb kollha. Tax għodni Ġa narah, ġifieri, ċar, kristall, kieku xi ħadd jaqra li moħħi. Mela niġġeneraw dik l-image. Nibagħtuhielek u għidilna jekk hemm xi ħaġa x'trid tirranġa fiha. Ejwa, bil-qalb kollha. Għax pallidu, widnejh bil-ponta, xagħru gold, għajnejh gold. Wiċċu dagħwa bajdani. Wiċċu tawwali. Libsa bajda. Libsa bajda u qisu gown gold. Eżatt. U twil. U l-ġwienaħ l-iktar ħaġa li interessatni. Ġwienaħ. Ġwienaħ kienu. Kif innek, Jew mhux bħal. dawl. Le, le, ġwienaħ. Ġ- Ġwienaħ kienu. Ebe, U u kien. Ġwienaħ tar-rix. Mhux ħanejdlek kienu tar-rix jew le. Imma kienu forma ta' ġwienaħ għal ponta. Ma Irqa. forma ta' ġwienaħ qishom dawl jew forma ta' ġwienaħ. Għax forma ta' ġwienaħ qishom ponta tajt isek farfett il-lej, isu dimin. Eh, le, le, mhux bħal dak il- il-lat. Inti qed tajt qishom spikes ishom xewk. Proset. Imma mbagħad ix-xewk in between kellhom dik il-membrana jew le? Le, kellhom il. Xewk biss. Il-gold hekk. Stija fakkartni f'xena, orrejt. U mhux hekk għall-kbar hekk ishom għall-oval hekk għal fuq hekk. Hekk. Hekk hekk għal fuq. Kellu l-isfel ukoll? Eżatt. Kellu l-isfel ukoll? Kienu jibda minn wara hekk hekk. Jiġek, jiġa jinżlu għal wara daru hekk. Ġi, u jgħatti saqajh u j. Ej, ej, ej, ej, ej. Hija d-deskrizzjoni, deskrizzjoni Biblika ta' deskrizzjoni Biblika ta' ċertu anġli kif ipinġuhom b'sitt ġwienaħ, tnejn minnhom fuq rashom, tnejn minnhom jgħattu saqajhom u tnejn fuq wara. Għalkemm imbagħad hemm anġli oħra li jpinġuhom bħala rota ġo rota, b'ħafna għajnej u b'ħafna dwal. U għax Ċert li bħalissa qisu raġa ġiek. U kellu ma' rasu kuruna. Għarajt, ek, għad-dawra. Ek. Għax ġibtu li għoddim wiċċi, sadri jisu ek ġaġi. Tifix biex tinsi. Not a regression. U jiġi. Taraħ ċar kristall. Imma dik it-tbissima ma ninsiha qatt. Jekk tikkonċentra sew u ssib min jagħmillek, suppost ħa jkun hawn Malta, Andrew. Nixtieq nerġa' narah. U nixtieq onestament x'kien il-messaġġ eżatt, għax jien donni kif għedtlek dawk l-affarijiet all right, imma l-bqija. Messaġġ jgħidlek ta' ħaġa importanti, il-messaġġ ikun għalik personali. Deep down hekk jisir xorta nemmen hemm xi ħaġa. Għal xiex rajtu? Għal xiex? Fimni, jiena dejjem ngħid li hemm xi ħaġa xi purpose warajha dik ix-xi ħaġa xi tant hija xi ħaġa straordinarja. Fimt? Li inti inti mhux sempliċement rajt dawl fis-sema u tajjatlu sejħaħlu UFO. U pereżempju, u ġi ma tieqa u jisom idejk il-ġieħ. Ġieħ ma tieqa. Letteralment. close. Wiċċu ma' wiċċek. Kull ma kien hemm differenza. Kien hemm is-sol u fuq barra taf kif kien hemm dawn pjanti hekk imdendlin ngħidilhom jien. Hekk u ġie hekk. U jisni. Xi ħaġa fiżika rajt. Issa qed tara lili. Ejju, ejju, le, le, ċar. U la pereżempju tgħid li rajtu hux trasparenti, eżempju. Bistja kemm nixtieq rajtu jien. Xejn. Letteralment rajt bniedem normali.

Imma ma ninsi qatt. Żgur, żgur, żgur, u lajk beti fejn jdiru. U ma kellu xej fidejh, kellu xej fidejh. Xej, xej, xej. Xej, xej. Ma kellux per eżempju, naf li ċuċata għanżemmi, ma kellux insinja ximkien xi simbolu jew xi ħaġa. Le. Jew pereżempju xi ġojjellerija jew xi ħaġa tinsaqsi jekk tajjeb. Le, le, le, ma nafx. Ġast biex niġġeneraw anke din l-image biex nagħmluha kemm jista' jkun. Sempliċi, kif ngħidlek, libsa bajda, gown fuq gold. Meta tgħid gown, gown, gown, laqqas naf x'inhu gown eżatt. Sa tunic. Sa tunic, hu? Eżatt. All right. Tunic, tunic gold. Imma u l-gowl tiegħu mhux b'xi patterns jew dak ġast libsa normali ma kulur id-deb, id-deb jgħajjet hekk dak. U taħseb li l-materjal tal-ħwejjeġ kien drapp jew jew xi ħaġa li qas tista' tispjega? Le, ma sax nispjegahha. Le. Biss biss minnu hekk l-abjad kienu jisek tfajtlu bozza ġa fih. Tat kemm beda jixgħel dan l-abjad. U fattizzi ta' bniedem. Bħal għajnej imnieħer. Dawk l-istess. Il-widnej kienu għal pandanus. Imma perfett dik il-biċċa, perfett perfett. Perfett kien. Simetriku. U twil, eh? Kemm kien kbir? Ara, dak kif ħa nikkalkolalek. Fejn rajtu l-ewwel darba ġifieri meta ċċumbjajtu, kien siġra tal-palma kbira. Kien kwies kienet kważi tliet sulari tas-siġra tal-palma. Kien kważi daqsha. U mbagħad meta ġie mat-tieqa? Baqa' l-istess. Mela rajtu kbir ħafna ġifieri. Ejja, ejja, ejja. Jien kull ma rajt it-torso tiegħu mat-tieqa. It-torso tiegħu biss kull ma rajt jien ma tiegħu. Il-biċċa, noqgħod minn zaqqu ċekk u wiċċu. Interessanti, ja? Proset. Thank you ħafna. Interessanti. Thank you ħafna, ja? Thank you. Proset, Nikolaj. Proset. Grazzi. Grazzi tal-li segwajtuna għal darbohra.